Dem baş, heval û guhdarên hêja wan bi xêrê hatin xeleka me îno bi navê Cînavkên ber bi hevîn. Waneya me îro bi navê Cînavkên ber bi hevîn. Çi ne ev cînavkana? Hev û êk. Ev cînavk du aliyên li himber hev heman karî dikin rave dike. Ev her du cînavkana hev û êk ev ên ku bi navê cînavkên berbihevîn du aliyên ku li hember hev heman karî dikin, aynî kar dikin, nefsa kar dikin wêna ji me re rave dike. Çawa? Em binerin li vê mînaka me yî pembe. Mûsa Xelîl nas dike, Xelîl jî Mûsa nas dike. Ev her du hevokên bingehîn in. Em her du karin bikin hevokek tenê. Mûsa û Xelîl hev nas dikin. Wisa rehet, wisa kurtasî. Ristem Xecê fêr dike, Xecê Ristem fêr dike, em karin hevda bikin yek. Ristem û Xecê hev fêr dikin. Naxwe ev her du cînavk, hev, êk, cînavkên berbihevîn, du aliyên ku li hember hev heman karî dikin ji me re rave dike. Têbînî, hev û êk xwedî heman peywir û wateyê ne. Lêcgahiya wan herêmî ye. Her du eynî wate, heman wate, nefsa wateyê û peywirê jî. Tenê cudahiya wan a herêmî yanî li cîna jê êktî bi kar tînin, li cîna hev bi kar tînin. Ji xwe hev jî li cîna jê dibên hev û din, hev û dî, hev û du, hevdu û êk jî heman meseleyê. Eger em bêjin gelên herêmê ji çanda hev re rêzdar in, em karin bêjin gelên herêmê ji çanda êk re rêzdar in. Ew jî çêdibe. Li cînekî din, cîna din belkî bêjin gelên herêmê ji çanda hevdû re rêzdar in an jî gelên herêmê ji çanda êk û dî re rêzdar in. Hev û êk. Du aliyên ku li hember hev heman karî dikin ji me re rave dikin. Du hevok bin ji me re dikî yek kurtasî. Cudahiya hê hev û êk tenê herêmî ye. Têbîniya me yê duyem, dema ku ev cînak di demên borî de bi tena serê xwe bibin bi re ser, wekî yekjmar li kar in, lewre lê ker li gorî wan yekjmar tê kişandin. Gerdîz dubare bikin, dema ku ev cînavk, hev û êk, di demên borî de bi tena serê xwe bibin bireser, wek yekjimar likarin, yanî tên hesibandin yekjimar. Lewra lêker li gorî wan yekjimar tên kişandin. Ka em şîrove bikin bi mînakan. Me êk dît an me hev dît. Ana me pirjimar e. Lê êk bireserê me ye, êk û hev bireser e, bi tena serê xwe bûn bireser û dem borî ye, Hemû demên borî, her çar demên borî, boriya têdeyî bi, berdest bi, dûdar bi, çîrokiya dema borî bi û bi tena serê xwe bûn bireser, evana yekjimar tên kişandin. Me êk dît, me negot me êk dîtin, me hev dît, eva rast e, em nabêjin me hev dîtin. Wan hev birîndar kir. Wan êk birîndar kir. Azad û delalê Perjmal li Hesibijî lê hev bûyî bira serê wê dema borî deyî. Azad û delalê hev nas kir. Azad û delalê hev dît. Min û te ji hev re şîrove kir. Min û te ji êk re şîrove kir. Me bi hev re zevî av da. Te û hevalên xwe hev pîroz kir. Niha têbîniya me herî girîng. Li xelekên kevn jî temaşe bikin, li hêviya xelekê nû jî bimînin, me bişopînin, bipirsin, biecibînin û di xêr û xweşiyê de bimînin. Gelek spas dikim.